kana kari kekutanga kusvika pano chibva wangolaika kukomenta nekusheya uye wobva wasubscribe zvinotibatsira nekutipa simba rekuti tirambe tichikupai manews updates ezvakawanda zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe ndauya ndakakubatirai news dzizhinji kwazvo pavhidhiyo rino ririmwe chete Usaskipa kana manews updates asati apera nekuti panogona kuitawo news inogona kukubatsira kana yakakukoshera kuti uinzwe. News dzekutanga dzinoti pane truck riri kunzi raita accident richibva muMvuma rakananga kuBeitbridge rinotakura fuel. Iri truck rinonzi ranga rakatakura vanhu vashanu. Zvinofungidzirwa kunzi pavanhu vashanu vanga vakatakurwa netruck iri, hapana ararama, vese vashaika. Tine hurombo kune vashaikirwa nehama dzavo. Please chekai hama dzenyu kuti dziriko here, zvichida pamwe vanga vakakwira mutruck iri vakashaika zvekare. Please mukaona paitika tsaona yetruck rinotakura fuel kana kuti rinotakura gas musaswedere padhuze nekuti zviri dangerous gasi rinoputika kana petrol inoputika nekuti zvinonzi kune vamwe vanga vakutoda kutonochera fuel vakufunga kunotsvaga mari kana kuti kunotengesa fuel iyoyo asi zvisinei mapurisa vamiramira vakakwanisa kudzinga vanhu vanga vachida kuchera fuel iyi. Update yechipiri inoti musikana wamuri kuona kumashure kwangu anonzi Shovai uyo musikana anonzi anga achizvitora mufananidzo akagara mukofini. Zvinofungidzirwa kunzi after 5 hours abva kuzvitora mufananidzo ari mukofini azosangana netsaona ndokubva atisiya. Ndinoti zorora murugare shuvai zvinowanika. Kutongawo kwaMwari inzira yedu tese. Chidzidzo kunesu tasara kuti hazviitwi kutorwa mufananidzo uri mukofini. Haisi nzvimbo yekutambira, haisi nzvimbo yekuita majokes kana yekudada nayo. Inzvimbo inogara vanhu Vamwe vacho vakasuruwara vachichema mumwe wavo avasiya iwe wozvitora mupikicha uri imomo. Unenge wazvishuridzira zvinogona kuitika sezvangoitika kumusikana uyu azvishurudzira rufu rwake ndokubva azofa. Saka ndinoti zorora murugare anzvadzi yangu zvinowanika kuitongawo kwaMwari vashaikirwa naro naShuvai vashaikirwa naShuvai ndinoti mucheme mune tariro zvinowanika muupenyu. Update yechitatu inoti pane nyuzi dzakafamba nezuro dzichinzi Madzibaba Nicholas Zacharia, muimbi weSungura Mukuru kana kuti Senior Lecture, pakafamba nhau dzekunzi ashaika mushure mekunge ari munhu anga achirwara neBP. iyo yaizomuzvimbisa makumbo paaizonosvika kuita zvironda. Aiwa tinoti news idzo dzokunyepa nekuti ivo vazouya vachizvitaurira vega. Please hama vadikani ngatiregei kushuridzira kufa kwemunhu nekuti rufu hachisi chinhu chinofadza kana kuti chinonakidza. Even ikange iri content ngatiregei kutsvaga content tichishuwira kufa kwemunhu nekuti kufa kwemunhu kune vamwe vanenge varwadziwa asi iwewe unenge uchitoita mari nerufu rwemunhu saka ndinoti aiwa tisadaro vanhu vamwari tisadaro vanhu vemuzimbabwe ngatingomiraiwo nemunhu pari zvino ndinoti madzibaba tichakuisiraiwo munamato senyika mwari vanokuitirai zvakanaka munopora regai ende kusiyei muchinzwa vega vachizvitaurira mamiriro akaita utano hwavo ya ndinoti makadi vatsigiri vekiyama boys Ndinokutendai neminamato yenyu yokushuvira kuti ndiite zvakanaka mukati mekubatikana kwangu. Iko zvino ndava nani. Musanetseke nyu Mwari vari kuita kuti zvifambe.